Osian Ddeiniol ydw i. Dwi yn rheolwr yma yn Blaser Fwyd, ond dwi hefyd yn fwy yna, dwi'n rhan o'r teulu. Um, mam a dad, nath gychwyn Blaser Fwyd yn 88, a Ges i'n magu prynu grisiau, ddigwyr, uwch ben y siop. Um, a busnes tyluol ydyn ni. Da ni newydd ennill FSB, Federation Small Business, um, FSB Family Business of the Year yng Nghymru, sy'n sy really cool. Mae'n dangos bod i gwerthoedd busnes tyluol yng Nghymru. Um, ers 88 i, i rwan, sy'n 35 o flynyddoedd, da ni wedi tyfu'n aruthrol. Um, a mae hynna mewn ffordd organic iawn. Hynny di, da ni wedi tyfu oherwydd Mae gennym ni lot iawn o angerdd am, am y cynnyrch, am fwyd a diod yng Nghymru, um, a dyn ni'n gwneud o hefo pobl. A dyna dyn o'r pethau gwych am diwydiant bwyd. Mae gweithio efo pobl, y gynhyrchwyr, yn siopa, mae jyst yn, mae'n fyd bach, mae, mae pawb yn efo pawb yng Nghymru. A dyn ni'n gwneud o hefo pryd o fwyd neu glas yr wyn, a mae'n ma, ma, ma, ma, ma le gret i fod. So, ar y funud, da ni rhyw 60-65 o, o weithlu. Mae yna lot iawn yn gweithio yma, yn Llanrwst. Um, mae yna griw go helaeth yn Abertawe, lle mae gennym ni safle ychwanegol. A wedyn mae yna, mae yna griw pellach yn gweithio adra. Um, a Mae pwy sy'n gweithio i ni yn amrywiol tu hwnt. Felly, mae o be da chi'n disgwyl. Hynny ydi, mae gennym ni gogyddion yn gweithio yn y ceginau, mae gennym ni bobl yn gweithio yn y siop, Mae gennym ni dreifars sy'n dreifio faniau i blaster fwyd hyd a lled Cymru. Um, mae gennym ni bobl sy'n edrych rôl yn cwsmeriaid ni. rhai sydd yma yn y swyddfa a rhai sydd yn gweithio adra ac yn ymweld y cwsmeriaid. Ond tu hwnt i hynna, mae yna gymaint o roles diddorol. A dyna sy'n wirioneddol gret am fusnes oedden ni, sef o bach o fus yn bob potas. Um, da ni hefo designers, da ni hefo pobl sy'n edrych ar ôl cyflenwyr, mae gen ni bobl sy'n edrych ar ôl data, mae gen ni bobl sy'n atlatu websites, mae gen ni bobl sydd yn edrych ar ôl pecynnu, sy'n edrych ar ôl customer service, sy'n edrych ar proses mewn warws. Mae gennym ni gymaint o bethau gwahanol. New product development. Mae just, mae'n ma ma wych. Mae yna bendant llawer iawn o gyfleoedd i gael. Nid yn unig blas ar fwyd, ond yn y diwydiant hefyd. A, a dwi'n meddwl un o'r pethau sy'n bwysig ydy bod be dyn ni'n trio creu fan hyn o blas ar fwyd ydy angerdd am gynnyrch.

Y neges i i unrhyw un sy'n gwrando neu yn ystyried. Felly, os da chi yn un o bymtheg ac yn meddwl lle mae'n nyfodol i'n gallu bod. Os da chi wedi bod mewn swydd am hir ac da chi'n meddwl, ai hyn ydw i eisiau gwneud? Wedyn, dydy byth rhy hwyr neu byth rhy gynnar. Mae yna ma na wastad gyfleoedd ar bob lefel yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, a mae'r cyfleoedd yna i greu yn wych. Felly, cerwch amdani.